Until ka bɛ ti release li ti na nima ka bɛ reesi ti sports authority ka bɛ ti letters yaa ka letters maa niriba a shɛm n ku ʒini n copy taba n peli taba ka yɛli a ni shɛb n ʒi Caledon sports stadium under sports authority bɛ ʒila di baɣifa zuɣu ni ka ʒiya illegally dini n nyɛ n problem maa what is illegally a ni ka ti nyɛ sitro shɛŋa din za ni maa ni maa ka so yɛn yaa ni hide kpɛm paaki shɛli ni a office

Kaman House program zuɣu before ka ti chaŋ a nyɛla new to this channel ti n ka a subscribe ka dihi bɛli anytime ka ti drop content a nyɛla ŋun yɛn nyɛ one of ninvuɣu shɛba ban yɛn yaari ya it's about ti yɛn yɛli shɛli bee din bɛ ti yoma tiri a nyɛ press release bee tiri a nyɛ ka tipa driver nima ka bi zaŋ gbaŋ shɛli bahi Eh, ka di ʒiya ni bɛ pahirila bihigu mini taŋkpaɣu kirɛt kambira pahila amount shɛli zuɣu ka ankara mini shɛli polo kam chaali ka bɛ pahi just because of diesel price ni daa chaŋ ka lita ti dari 20 something series or 20 series n daa bala maa fine eh, dinzuɣu ka bɛ daa du n-tam ka pahi prices maa To pumpɔŋɔ bɛ lan booi Diesel maa kana tu a lita ka di dari 17 cedis ni sɔŋ coins. Din mali lahiʒibisi maa, prices maa ŋuna, eh, ni din ku lahi shee, buɣi zuɣu ka di yɛn niŋ la. Pumpɔŋɔ ka ti bɔhira kaman how programs, eh, kaman how ka prices daa yɛn du. Ki dundoya ka bɛ ti sheera ki yɛli ni yi ku lan she. Ka shɛba mali hujjanima ni bɛ yɛn zaŋ mi dari taayinima ka niŋ o ŋɔ. So producer dii yɛla, Do you mean that ninvuɣ yiŋga kam zuɣu bee ninvuɣ yiŋga bini o project ka a yɛn niŋ ka nya laɣiri n-niŋ a laɣiri placement maa? No. No. Economic hardships. di yi ti be ninsalinim zuɣu di tooi zoomi ka di nyɛla transport kamani pala zuɣu loorinima n-ʒirila bini maa high percentages binshɛɣu kam ka a yi chaŋ ni a ti da o yɛli a mi yaa ni o dami ni ka niŋ charge n-dami ka niŋ charge n-dami ka niŋ charge hali di nyɛla silimintiŋa o dami ka niŋ charge maa n-che ka prices maa dɔya So wula ka GPRTO ni Latrag Unions ŋɔ maa ka bɛ yɛn sɔŋdi economy maa for the sake of banmaŋ maŋa? N yɛli for the sake of banmaŋ maŋa, yi gba bela biɛhigu maa ni. Yi gba bela lala biɛhigu maa ni. Lala price maa ni du nti za shɛli maa, n daa pun yɛli li n previous episode ni. Di ni yɛn du nti za nimaani ka a nya laɣ shɛli maa bi ti a lalaɣu maa because a gba ni yɛn zaŋ chaŋ ti ku a bukaata shɛli maa.

Ɛɛ fuel maa prices ni shee ka di zaɣisi shee maa ŋɔ maa ŋuna ɛɛ a ku yɛla Naawuni ni o yim na ti yi va maa like m be n shee n nya din yɛn niŋ di ka taɣili a ku yɛn nyɛla laɣiri maa ka di galisiya to di ni chɛ ka a yɛya ni a bi nyari di daanfaanima di ni ku chɛ ka a yɛra m tuma ŋɔ a mi baŋdi soli m bi nyari di daanfaanima ɛɛ sokam niŋdi li la O yiŋ dundɔŋ ni zuɣu anytime mi ka o ti nyɛ platform ni o niŋ sokam yɛltɔɣa ni be shɛli m-bala Ghana sokam yi pa leela politician o ni ti kuli nyɛ any platform o yɛn mi ti tuma ŋɔ maa ti sɔŋdila daadama ti sɔŋdila daadama so be yɛn ni yi bi sɔŋdi daadama bɛ laa nɔɔ ka yi tuma ŋɔ maa ka di lan nyɛla yaa yi kabirila niriba nyiŋgoya eh prices maa n daa du fuel price ni daa du ka yi daa pahira sokam so niriba daa dii ka problem. Hali niriba daa so daa tooi share yiɣiri ka mali blame maa tiri gomnanti o yina ti niŋ o part by reducing fuel prices so why is it that ka yini n ni du maa yimi lan sheera tin daa yɛri petrol shells shɛli maa n bala immediately ka bi ti pahi fuel biɛɣu ayi n neei gba o yɛli ni o bi kohira shee bi kana ti sell ti o litre board maa. Bɛ yi ti booli ŋuna a tɔɣa nya n-ku o kpari zali ka ya ni o bi kɔhira. Ka ka ti will always ka gomnanti n-nyɛ tingbani hoo chɛya ka ti yɛri tabiya maa ka gomnanti n-nyɛ tingbani all the time yaa gomnanti yi ti yuus o yaa dini n-nyɛ pahibu maa shee a yi nya ka ti zaa yina n-ti yɛli ni o bɔhi ti la yoli Gomnanti pahi ŋɔ Gomnanti pahi ŋɔ dindali sokam ni paŋ deetanima n-yɛli di yɛtɔɣa soshal midia. Naawuni bi nam nir ni o niŋdi din be biɛɣukam. O yi ti lan yina ti booi boobu maa saha maa ŋuna, nɔɔ, di, di, di, o bi mali o ni booli maa. So yaa, din saha ka yi daa bɔra, that means yi daa actiri mi maa. Yes ti nyɛ ti nyɛ picture maa ka ti suhuri ni ka ti daa kuhiri ni tingbani maa miya maa acting n daa bala ti daa yim na ti ŋmari Naawuni ʒiri ni di mi timi gomnanti m pahi ŋ ŋɔ laɣiri gomnanti m pahi ŋ ŋɔ laɣiri yes the case ka di ti booi Ka ti yɛli ni bɔbu maa bee la m-boi. So until ka ti ti baŋ ni laa bini maa eh ti ʒiɛmmi ti ʒiɛmli mi ni kaman Naawuni ka ti kpɛhiri nini maa. A bi kpahim a ku yɛli ni gomnati niŋ ŋ-ŋ-ŋ a ni ti yɛn bahi ni a ti yɛli ni Naawuni ni mali li. A ti hali a daa dua maa yɛn zaŋla soli. Naawuni ni yihi ti a ti hali a daa dua maa yɛn zaŋla soli. Fine. So Naawuni yi ti o yiko shɛli. ka o lan bo o nɛma tin ya. Dɛn maa ka yi pa yiya ni Naawuni bi bɔbi kpaŋ omaŋa. Yinim daa suhira, Naawuni timya faako ka o ti zaŋ faako na piya ni yi ku taɣi deei faako maa. To until ka ti ti baŋ lala, always ti yɛn bela problems ni. Ka a lan mali binshɛɣu, a be nya li? Yi bi nya li. Cham ku kpuɣim moto n-trace tipa station.

Dini ŋɔ nyɛla fayi siri biɛɣu kam ŋɔli niŋ bɛta bee tɛn siri biɛɣu kam. Kalli ka a nya, a ni nya ka ŋun nyari small la biɛɣu kam maa ka o life niŋ bɛta dan ŋun yɛn ʒiya ti deei. Di ba shɛli a ti yɛn deei twenty million la a pun di sama gbarim ni baa yɛn deei mi ti yo sama. Yes! Ehe so until ka ti realize that even binyɛra ni chaŋ cheaper ka patronage maa kana higher. Di yɛn sɔŋla ti maŋa, nɔɔ, ti, ti, ti Ghana maa ti bi yɛn nyɛli ti ni bɔhiri shɛm. So kaman a program zuɣu ti dum na n-ti ti yɛli until ka ti ti realize ya ni Naawuni nuu be ti business kam ni ti ni niŋda ka biɛɣu kam ka di ʒiya ni gɔbnanti. Ŋɔ maa zaa ti tammi, ɛɛh nyini loori lana. ni loori lana. A ni chaŋ ti da taaya bee a chaŋ ti da loori spare parts ka yɛli ni di kɔɣisi m maa, di bi kɔɣisi. Tɛmi ni o ni da li, spare parts maa bi yiɣi kuna, o ni da li ka yɛn zaŋ niŋ chaaji kuna maa, a chaaji o la wup ni diesel m-pahi. So o kuna, shee o gba kɔhiti a wup. So ni di yɛri yɛtɔɣ shɛli maa m-bala, you think a nyɛla nyɔri pam. A chahi o la wubu maa ka chaŋ ni a gba ti piigi a bini bɔri o la, lala nɔɔ ka di gba yɛn mali liɣiri. Lala nɔɔ ka di gba yɛn mali liɣiri. Di mi applying to to sector kam laa n-nyɛ li. A a a driver maa maybe a mali suuna ka chaŋ Shigaba kpalaŋ daba n-ti tahira.

Di biɛla tiŋ shɛŋa ban teei musulinsi ni be tiŋ shɛŋa n-tɛha tin yuuni binshɛɣu market control ti ni na ʒini la n-nyɛli ti ni na ʒini la n-wum li Ghana ka gomnanti kuli kpe daa ni ni o ti nya ya because yaha Ghana ka di mali freedom of sales a ni tooi kɔhi a ni tooi da binwaɣinsi li ka kɔhi li 20 series gba di ku ka problem Ghana bi tira sokam freedom ni o kɔhimi binshɛɣu kam o ni bɔri shɛm that's the real fact gomnanti ka eh, bi maa daa maa sɔŋsim nanim ka daa maa sɔŋsim bani n-di m mali di yaa bɛn chaŋ mi n ti nya yaa

Market control kani en deera luɣiri ka niŋda. You have to pay. So ka ŋun yɛn bo but at first a bi mi a gba ni wum. Ŋɔ maa naa ku toon niŋ. A bɔbi ya di naa ku toon niŋ. Market control din ka ti yɛri maa a ni bɔri shɛm ka a yɛn kɔhi credit a yɛn niŋla call bee kama eh, a yɛn tɛni ni niŋdi ba advert blank ka credit card

Loori ŋɔ kpuɣirila niriba ayɔbu di yɛn zani ka paaki a ti paaki a mi yihi zuɣu piɛla maa n sɔŋ sɛnta ni so gba yɛn ʒini mi ti loori ŋɔ kpuɣirila niriba ayɔbu a yɛn yu ka ti paai bin bila ka a chaŋ ni maa ni ka bi ti shɛbisiya tumahi loori ka a yɛli wan man wan siti chaŋ ka bi ti bo kuɣusi n zali sɛnta n tɛ niriba ʒiya gana binshɛɣu ka kɔnturol savuligu a yɛn chaŋ shee tooni maa

N yɛra bin chɛli tiri yɛra makɛt ka polingi kam n gbaari moto mini bin palli zuɣu yɔŋɔ ka a nya ka a yi lama shɛɣu kaya ka lama shɛɣu polis station polis nim ŋɔ fariya ka o gbahi o gba yɛn ti za palli zuɣu ka MTT nim n nyɛba bi gba yɛn ti za palli zuɣu di pali bɛn arɛstila so ka ka ka take o on bi ku zala nimaani ka ka di ku nyɛ free a ku tooi question ba that is Ghana for us. A ku mali uniform maa ka fara mala you have the right na zaŋ li niŋ a niŋ binshaɣu kam a ku yɛn yila niŋ shɛɣu kanna ka o gba yina n ti zaya there was a day ka ti kuna ti yi program ni kuna bin sɛchiri maa ti chaŋ ti niŋ program ka ka nyaɣi laɣiri baaji so so n so n kana ka bi gbaai ti yaɣa yina celebrities ti chaŋ ti niŋ program ti ka problem kaŋ maa ni ti chaŋ. Ka so shɛli a daa nya o nya kɔbu maa, di daa kul daami ti tooi kpe, ka shɛli daa ti tooi kpe, ka o yɛli ka a ni namba pileeti. N daa bi mi, n daa bi mi n suhu ni yi shɛli polo la. A leei yɛlimaŋli ŋun bi chaŋ, yɛm nyin ŋun bi chaŋ shikuru ka fooji, like nyin ŋun, hali o siliminsili daa kani gba, a, ma ti mila services maa, police service ka zukunim beni gabi service kam, police service. Police service ka zuku nim bɛ nga service kam that is Ghana for I control maa kana a ku nyɛ office kam a yɛn zaŋ li niŋ a ni bɔri shɛm eh tana ku ʒila Kalanan Park sambani hali years ka sooja nim su li ka di booni Kalanan Park ka RTU ŋmɛri dinni ka sports authority bi su li ka di ku bɛ sooja nim maa nuuni yes. Until ka bɛ ti release li ti na nima ka bɛ reesi ti sports authority ka bɛ ti letters yaa ka letters maa niriba a shɛm n ku ʒini n copy taba n piɛla taba ka ya yaa ni shɛb n ʒi Tamale sports stadium bee eh Kayodam sports stadium and the sports authority bɛ ʒila di baŋfa zuɣu ni ka ʒiya illegally dini n nyɛm problem maa what is illegally? Amaa n ni kana ti nya sitɔ shɛŋa din za nimaani maa, ka so yɛn yaa ni hali di kpɛm paaki shɛli ni a ɔfis maa ni be maa, ka bɛ ti ʒi ni illegal n ka problem with bee zaŋ ti sports authority ki ka a tiɛhi ni bɛ yuwam laɣiri ka ʒiya fine but yaa di ʒinya ka di ŋmani so ŋun kuli be daani di siliminsili maa o lahi ʒiri o left and right what is illegal was it illegal when Militiri maa ni daa kanna straight to them nti deeri laɣiri maa bee i wum ni binshɛɣu din ka gbaŋ ni illegal n-nyɛ li. Gbaŋ maa ka chiya ma yi ka di yin kara a mi bi so so ka Naawuni n-dɔɣi a gba ʒini la office ni sabili maa. So don't just use any word ka yi ni illegal people are sitting there illegal dini boli n-nyɛ illegal come and talk to them this thing di risimi ti sports authority ti boli ni yɔri n-ŋɔ but don't say people are sitting in the buffer zone illegal what is illegal. Iliga ka militiri daa kana ti tiri ti risiit ka deeri laɣiri. Ban daa su li maa, bɛ daa kana ti tiri ti risiit ka deeri laɣiri. Ka nayinim kana ti tiri ti risiit. Zuŋɔ ka ti nya ni shɛba ʒini illegally to find illegally in this economy. In this economy, Bafa zone, Bafa zone, ami Bafa, bi ti ya Bafa, ka so yɛn yaa ni laa polo maa di tooi mɛ yili gba, ka shɛba zi din ni pihiri tira. Eh, soja nim maa daa start mi with three series, two series, five series, ka zaŋ ti nayi nima ka bi deeri five series n ti pahi ten series. This is the stupid part of it, ka shɛba ku ʒini n koopi tabi letters.

Inter mini Ghana law act ka soya ni a deei so rent n yaɣi more than six months with all ki claim mi niŋla educated maa ka ti ti shɛb letters ka di za compulsory ni o yo an advance of one year starting from January ki mamaŋ i mamaŋ i mamaŋ chɛbla ti yo constitution rent law act ka soli ni a rent bini n ti so Ghana more than six months.

Nya ban pa tali tiri tabi daa yuuni la shɛm. Abdul Basit ŋun yɛn nyɛ Siba Hadi nyɛ cameraman. Yusuf Abu Turzum ŋun n nyɛ producer zaŋ ti program ŋɔ. Ka yɛra yaa nyɛla new to this channel a ni tooi subscribe ka nyɛ one of the people ban yɛn ŋmɛri ti episode anytime ka ti drop content. Ti chɛbisiya.